Jien darba kont qed nimxi kont imur il-mixja ilu naqgħod. U wara dakinhar qisni abbandunajt għall-mixja biex ngħidilkom il-verità. U kont imur nimxi l-belt, issa wara x-xogħol kont nieqaf għand ommi biex qisni narahhom ftit. Mbagħad inbiddel u mmur nimxi. Tajjeb, u kienu jkunu qishom mixi l-ħamsa u nofs jekk ikun. Allura kont ngħaġġel biex ma jilħaqx jidlam. Tajjeb, issa, għandi di, vera. Di di storja vera. Għanurijelkom tu nix. Se tagħmel, se taqlam mill-but. Għandi di.
Di ċavet l-karozza tiegħi. Dik fejn kienet. Għarel.
Fil-but.
Gerri ma Imma xaqax. kien- Ħanajt Kienet ilkom.
l-isfel ta' Sibt għandha xi compartment. Le, ħanajt. Għandha l-qalzitta taħt, ikun bil-ċrieki u kollox imdendel miegħu. Ma waħda bit-silla titfaħħa titfalaċċa. Ċima għandha. Le, le, le, dik għandha. Soqqa tal-patrijiet. Mal-ċemp, mal-bizzilla titfa' bil-pawċ. Mela, ismawni.
Kelli ċevetta li għaw ta' sensor u kont lifta u dini għal-sperki. U għandek oħra issa?
Le, issa għana mela oħra, ġbiri għaw xaħti xaħġra.
Issa, u din ovvjament ma nafx minn kelli li ma kelli xaħġra. Int. Le, muxie, le, le, muxie. Taf li għab ma rajt ċavetta tal-karozza mikula. La sfut.
Issa, u din ovvjament ma għandix fejn nagħmilha għax ma tistax tiddendel, allura nżommha jew fil-but, fejn kif semmejtha biex tkun handy, għax fil-handbag eżempju nibża' nitfagħha għax tintilifli. U mort nimxi u tfajtha fil-leggings, di, hekk fil-. Leggings bil-g jew bil-k? Bil-leggings.
G.
Fil-ċinta, U vera, u bdejt nimxi msomma. Fiċ-ċinta.
U kif ħa ninżel lura d-dar, ġifieri jiena l-mixja tiegħi kienet tkun minn fejn id-dar tiegħi jien noqgħod fejn dar il-Mediterran sal-klinik. Għall-konferenzi li biex ngħiduha sħiħa. Eżatt. Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Eżatt. Sal-klinik tal-Furjana. Ġifieri nimxi hekk u nerġa' lura. Ejja. U kif wasalt qisni fit-telgħa tal-kurċifiss qabel ma. X'telgħa għandi?
Le, vera.
Ek jisimma.
Eh. Dik tal-furjana, twila. Għan eh. nżellura.
Eh, Ninduna li ċavetta mux edha fuqi. Oh, u ġennint. U jien bdejt nimxi l-mixja, nerġajt lura l-Mediterran u ma nsibix. Nerġa nitla lu, nerġa nitla l- għal xismu għaw għal għal klinik u ma nsibiex qed narakom serji. Eh, Insomma, u għamilta xi darbtej jekk mhux tlieta ġviri dil-mixja minn hemm għalaw minn hemm għalaw. Darbtej u tlieta.
Ma nafx, ma nafx kemm, imma għamilta. Bej darbtej u tlieta. Le, għamilta.
differenza kbira.
Għamilta ħafna drabi.
Eh. U kon, u ċemp. Ħafna drabi, darbtej tlieta. Eżatt, mhux ħafna jew.

Qatt ħa mmur id-dar u bdejna nitolbu msomma u għalih fil-li bdejna nitolbu l-missiera sibitna ġabetna niftakar fuq it-telefon nagħmel hekk u nsibha fuq it-tarġa vera tal-flat fejn noqgħod jiena ġifieri huwa qagħadli jien u ħirġa mid-dar hemmhekk ma bdejtx immur jiena u nsibha hemmhekk u diċ-ċavetta minn dakinhar 'l hawn żommha handy miegħi u Handy miegħek mal-panti.
u l-mixja m'għadnix immur.